Spiċċa s-sajf u waslet issa r-rutina tax-xitwa. Minn din is-sena aktar agħar, għax jien se nibda x-xogħol, it-tifel għall-iskola u lanqas naħseb ma rrid x'ġenn ta' ħajja se jkolli. Nammira 'l dawk in-nies li għalihom b'donnu xejn mhu xejn. L-ansjetà ma taffettwax 'il kulħadd l-istess? Mela hemm diversi raġunijiet għalfejn bniedem ikun iktar prone li jbati minn ansjetà minn ieħor. Nistgħu nikklassifikawhom f'fatturi differenti. L-iktar waħda li fl-opinjoni tiegħi hija importanti huwa l-personalità u l-karattru ta' dak li jkun. Hawn min ikollu karattru li ċertu affarijiet jinkwetawh iktar minn ħaddieħor. Allura jkun iktar prone li jbati mill-anzjetà u jġib l-affarijiet daqsxejn iktar bi kbar. Issa mbagħad hemm ukoll fatturi tal-avvenimenti tal-ħajja li wieħed ikun jew għadda minnhom fil-passat jew ikun qiegħed jgħaddi minnhom fil-preżent dak il-ħin. Eżempju, xi problema fuq il-post tax-xogħol li qed tagħmlu daqsxejn iktar anzjuż, jew xi esperjenza ta' relazzjoni li falliet fil-passat allura qed iġibu iktar anzjuż f'din ir-relazzjoni issa. Apparti minn hekk, imbagħad hemm affarijiet fatturi ġenetiċi, ġifieri jekk l-anzjetà fil-verità hija wkoll ereditarja, ġifieri jekk ikun hemm relatives li ibatu mill-anzjetà, il-persuna hemm iktar ċans li tkun hi stess tbati mill-anzjetà. Ħaġa oħra li kien hawn ħafna studji fuqha hija ċertu kimiċi fil-moħħ. Hemm kimika fil-moħħ jgħidulha serotonin li jekk ikun hemm livelli baxxi, il-bniedem ikun iktar prone li ibati minn anzjetà u dipressjoni. Meta wieħed ikun għaddej minn xi problema jew inkella jkollu x'jagħmel naqra mhux ħażin, hu normali li jibda jħoss ċertu sintomi ta' ansjetà. Però hemm persuni oħrajn li jbatu minn kundizzjonijiet ta' ansjetà, bħal pereżempju l-ansjetà ġenerali. Din hija kundizzjoni li tolqot lill-persuna għal ġimgħat sħaħ, jew ġieli anke għal xhur. Tul dawn il-ġranet, il-persuna tibda tħossha għijjiena ħafna, ma tikkonċentrax, muskoli li jkunu jinħassu ebsin, kif ukoll ikollha problemi ta' rqad, li mbagħad jagħmluha aktar diffiċli għall-persuna biex tkompli bil-ħajja ta' kuljum. Insibu kundizzjonijiet oħra, bħall-attakki ta' paniku, kif ukoll attakki ta' ansjetà li l-persuna tħoss meta tkun fil-kumpanija ta' xi ħadd. Imma dawn il-kundizzjonijiet jiġu kawża ta' xi trawma fil-passat? Iva, jistgħu jkunu kawża ta' trawma li tkun seħħet fil-passat, U sfortunatament li jiġri ħafna drabi dak li jkun idum ma jirrealizza li din l-esperjenza jaf tkun affettwatu daqshekk. Allura jgħaddu numru ta' snin sakemm wieħed jiġi biex ifittex l-għajnuna. Li jista' jiġri, eżempju, mbagħad li wieħed ikun għadda minn esperjenza kerha, x'inaf, xi forma ta' abbuż fil-passat, anki abbuż verbali jew xi bullying fil-passat, li hu mbagħad jibda jagħmlu jibda jagħmlu iktar anzjuż biex jaffaċċja folla ta' nies, eżempju, jew jagħti xi performance quddiem quddiem in-nies, ikun iktar konxju tiegħu nnifsu. U mbagħad f'każ ta' panic attack li jiġri ħafna drabi, dak li jkun ikollu panic attack fil-passat u jibda jaħseb illi ħa jerġa' jaqbdu. Allura ikun ikun iktar iktar speċi anzjuż li ħa jerġa' jaqbdu l-panic attack u fil-verità iktar ma tibda taħseb li ħa jaqbdek fil-verità jaqbdek imbagħad. Hemm diversi modi kif wieħed jista' jtaffi l-ansjetà kawżata mill-istress tal-ħajja ta' kuljum. B'mod sempliċi, wieħed għandu jqassam il-ħin tal-ġurnata aħjar, jew inkella ma jivvintax affarijiet iktar milli jiflaħ. Imma jeżistu każijiet fejn wieħed ikollu bżonn jirrikorri għall-mediċina? Issa dan jiddependi mill-każ x'ikun. Hemm każijiet fejn terapija tkun biżżejjed, u jkun hemm każijiet oħra fejn ikollna bżonn nirrikorru għal mediċini jew nużaw kombinazzjoni tat-tnejn li huma f'daqqa. Ħafna drabi aħna t-tobba nippruvaw li l-ewwel nibdew bit-terapija, ġieli ninvolvu anke psychotherapists fejn ikunu jistgħu jfasslu pjan apposta individwat għall-persuna fejn ikunu jistgħu jgħinuh biex irabbi ċertu coping skills biex ikun jista' aktar ikampa ma' din l-anzjetà tiegħu. Issa, jekk l-anzjetà tkun tant gravi li dak li jkun tkun qed anke taffettwa l-funzjoni l-funzjoni tiegħu ġieli ma jkunx qiegħed jiffunzjona sew f'ħajtu, f'dak il-każ ġieli jkollna bżonn nużaw il-mediċini. U da l-aħjar li jsir li dak li jkun ikellem it-tabib tiegħu u jiggwidah minn hemmhekk. Però ġifieri skont il-każ dejjem. Riċerka Amerikana turi li n-nisa ibatu ħafna aktar bl-ansjetà mill-irġiel. U dwar dan, ir-riċerka tagħti żewġ raġunijiet, id-differenza li teżisti fl-ormoni u l-mod ta' kif il-mara tħares lejn l-istress huwa differenti minn kif jaġixxi raġel. Importanti li mal-ewwel sinjali ta' ansjetà kronika, wieħed ifittex parir, ħalli b'hekk jiġu evitati konsegwenzi aktar gravi li żgur itellfu mis-sabiħ tal-ħajja ta' kuljum. Tikka aktar fuq saħħtek. Tagħlqux widnejkom għall-appelli għall-għoti tad-demm. Fid-dinja jkun hawn talba għall-għoti tad-demm kull żewġ sekondi. Wieħed minn kull għaxar persuni li jiddaħħal l-isptar ikollu bżonn jingħata d-demm. Id-demm huwa s-seba' fil-mija tal-piż tal-bniedem. Raġel jista' jagħti d-demm kull tliet xhur, filwaqt li mara tista' tagħmel dan kull erbgħa. Fid-dinja l-aktar grupp tad-demm komuni huwa l-O positive. Il-grupp AB positive huwa grupp tad-demm li jista' jirċievi demm mingħand kull donatur. Filwaqt li l-grupp AB negative huwa l-aktar demm rari. Kull pint ta' demm tinqasam f'sustanzi differenti u tista' ssalva l-ħajja ta' tliet persuni. Mela jekk inti b'saħħtek, toqgħodx lura, agħmel kuraġġ, mur agħti d-demm u ħeġġeġ lil sħabek jagħmlu wkoll dan il-ġest.